wagi d lexbar lxir yut n ubas taqbaylit yettawḍen ɣur-wen ɣef lmuja talmast mitin u xemsa lmitrat la slama ay tmaten di setma acḥal i yellan gar-awen yettḥessisen iḍ-agi i ttidiren tudert-nniwen mebla timerjiyut mebla lefraḥ Mebla d taḥqiq n tudert n dayem i yebɣa ad awen yefk Rebbi. Iḍ agi ad nxemmem ɣef yiwet tmeṭṭut ilan mebla timerjut deg ddunit-is, imi tella d ilis laḥram, tettwafreq ɣef lǧiran d wat uxxam-is. Tufa iman-is weḥd-s s lḥazen ameqqran deg wul-is. Ḥassiset, amek Sidna Ɛisa ibeddel lḥala-agi, ibeddel tikli-ines, ikkes fad-nni ay tesɛa deg wul-is, imi tebɣa ad tetbeɛ lḥeq lameɛna deg iman-is ur tesɛi ara tazmert ad t-texdem. Yezmer Sidna Ɛisa ad ixdem ayagi fell-awen iḍ-agi. Ɣas s lḥisab-nwen tikli-nwen teṣfa, ulac win ur nesɛi ara fad ameqqran deg wul-is ɣef lḥeq d tidet. Iyya tura a Yidir, ɣer-aɣ-d seg Inǧil, ayen yeḍran i tmeṭṭut-nni.
Yiwen wass, Sidna Ɛisa akken yeɛya, iqqim ɣef rrif lbir. Ṭulba-s ruḥen ɣer temdint ad d-qḍun. Atta-ya yiwet tmeṭṭut n Samarya tusa-d ad tagem. Inna-yas i Ɛisa, Efk-iyi-d ad sweɣ. Dɣa tmeṭṭut n Samarya tǧawi-t, tenna-yas, Amek? Amek kečč yellan d uday teṭṭlebeḍ-iyi-d ad sweɣ, i nekk yellan d tameṭṭut n Samarya? Tenna-yas, Akka ɛla xaṭer udayen laked Samaryin ur mxalaḍen ara merra. Sidna Ɛisa inna-yas, Alukan tessneḍ tikci n Rebbi arna d win imi qqaren efk-iyi-d ad sweɣ, tilaq i s-tefkiḍ kemm ad isew akken a m-d-yefk aman d tudert. Tenna-yas, A Sidi, ur tesɛiḍ d acu s ara d-tessaliḍ aman deg lbir-agi, yerna lqay nezzeh, ansi ara nesreg deg-k Nsarag dekken waman-agi ara yi-d-tefkeḍ tudert. Ɛni d kečč i imeqqren ɣef baba-tneɣ Yeɛqub, i ɣ-d-ifkan lbir-agi, yeswa deg-s netta d lwacul-is akk, akk d lmal-is? Sidna Ɛisa iǧaweb-itt, Kra n win ara yeswen aman-agi ad yuɣal ad iffad, walakin kra n win ara yeswen deg waman ara s-in-fkeɣ ur yettfad ara maḍi. Aman-nni ara s-in-fkeɣ ad uɣalen deg-s d yiwen n lɛinṣer yeččuren mazal nezzeh alama d tudert n dayem. Tameṭṭut-agi n Samarya, mi s-yenna Sidna Ɛisa, Ad am-fkeɣ aman n tudert ur tessin ara, ur d-tumin ara, ɛla xaṭer teẓra ur yesɛi ara amrar s ara d-isali. Walakin Sidna Ɛisa iḥeddaz-d ɣef, ihedder-as-d ɣef tudert, ɣef tudert-is i d-ittak i kra n win i t-iṭṭalben s laman, i t-iqublen ad ikcem ɣur-s. Acḥal illan, acḥal ilhan imeslayen-agi n Sidna Ɛisa i d-yessefhamen acḥal i ɣ-iḥemmel. Ass-a kunwi ifuden, illuẓen ɣef lḥeqq, aset-d ɣur-s, Sidna Ɛisa ad ken-iqenneɛ, ɛlaxaṭer d netta i d lɛinṣer n tudert. Ṛebbi iceyyeɛ-aɣ-t-id iwakken ara aɣ-d-yefk tudert tajdiṭ, ad aɣ-yekkes ul-nni yeqquren u amedɣaɣ, u ad aɣ-d-yefk ul yeṣfan i yeṣfa s yidammen-is. Tameṭṭut n Samarya mbeɛd mi tenna-yas, A Sidi, efk-iyi-d deg waman-agi tudert, iwakken ur d-ttuɣaleɣ ara Mkul aya-s ad agmeɣ. Sidna Ɛisa yenna-yas, Ruḥ, ɣer-d i urgaz-im. Tenna-yas, Ur sɛiɣ ara argaz. Yenna-yas, Tesɛiḍ xemsa, imi d-tenniḍ ur sɛiɣ ara argaz, alaxaṭer tenniḍ-d ṣṣeḥ, axaṭer tesɛiḍ xemsa, yerna win i tesɛiḍ tura mačči d argaz-im. Deg wayagi tenniḍ-d ṣṣeḥ a sidi i s-tenna tmeṭṭut, ẓriɣ tura belli d nnbi kečči, ɛla xaṭer yenna-yas-d ayen yefran ayen yeffren deg wul-is. Sidna Ɛisa yeẓra ulawen-nneɣ, ulawen-nwen, yeẓra-d fad-nwen, laẓ-nwen, ddnubat-nwen, walakin ur gezmir gezmir ara A win i win yexdem acemma ma yella ur d-uɣalem ara seg yir iberdan-nwen u tqeblem seg wul-nwen. Ibɣa ad yekcem ɣer wulawen-nwen a ken-iṣfu u a ken-yawi deg ubrid Rebbi, walakin yettraju ad d-tqeddmem ɣur-s, yettraju ad tqeblem imeslayen-is. Iwakken ark ar ibeddel ulawen-nwen yellan ala ccer deg-sen, ulama yella cwiya lxir walakin ccer ay aṭas, yebɣa ad ken-ibeddel s imeslayen-is, s laman ara tamnem yes-s, yezmer ad ken-ibeddel iḍ-agi.

Win illuẓen am win ifuden ur nesɛi ara timerjiwt belli ad iqebl aman d lqut, s leɛqel ad immet. Acḥal medden deg ddunit ttilin akkenni, ttmettaten s laẓ ala xaṭer ur ikfi ara lqut i medden irennun kul taswiḥt deg tmura irkul. Lameɛna yella laẓ nniḍen ɣef i aɣ-ihder Rebbi deg wawal-is, d laẓ n wid ittqelliben Rebbi lameɛna ur t-ttafen ara. Acḥal i llan deg ddunit i tebɛen Ṛebbi s uqemmuc, tebɛen leɛwayed n ddin, lameɛna ulawen-nsen lluẓen mi ur ufin ara ayen i ten-isseṛwayen deg ddin ay tebɛen. Ɛni tellam gar-asen? Sidna Ɛisa yettusemma d aɣrum iṣubben seg igenni yettaken tudert i yimezdaɣ n lqaɛa. Ɛisa yenna-yasen, D nekk i d aɣrum n tudert, win ara d-yasen ɣur-i ur yettlaẓ ara maḍi, win yumnen yis-i ur yettfad ara maḍi. Akken i s-yenna Ɛisa i tmeṭṭut-nni n Ṣamarya, aman i d-yettak i bunadem, ad uɣalen deg-s am lɛinṣer. Iqwan s laman d tudert i dayem. Ass-a, ay aytma, acḥal n leɛbad imi imi yeqquren wulawen-nsen ara ara yir ccɣal i yellan deg wulawen-nsen. Rebbi iẓra-d ulawen-nwen, ur tezmirem ad txedmem lxir, iɣleb-iken ddnub, taẓallit-nwen ur tettaweḍ ara ɣer Rebbi neɣ lefɛayel-nwen, ɛla xaṭer tugim ad m-ceggeɛ Rebbi, win izemren ad wen-d-yefk tudert, win yellan d aɣrum igenni, ma tugim ad tamnem yis-s, ad temmtem seg ddnub-nwen. Ɣas alukan ad iruḥ bunadem ad d-iḥuǧ neɣ ad ixdem, ad iseddeq, ad yeẓẓem neɣ alukan ad izdeɣ dinna deg uxxam n Ṛebbi, lḥiǧ ad immet deg ddnub-is ma yella ur ggumin ara Sidna Ɛisa. Bunadem Ma yella ur uqbil ara n Sidna Ɛisa, ad nsellek tarwiḥin win win yebɣan win iɛebban ddnubat nneɣ ɣef ṣṣaliba. Kra n win ur neqbil ara Sidna Ɛisa am am um sellek-is s isem-a ad iqbel bunadem Sidna Ɛisa deg wul-is am um sellek-is. Mačči yeɛni ad yettmeslay seg Ɛisa, yeɛni am wakken d amsellek mi tarwiḥin nniḍen d tesmugtxibin i tarwiḥt-is. Ilaq ad yili Ɛisa d amsellek-ik u ad tamneḍ yes-s ad izdeɣ ul-ik. Ur keččem ara maḍi ɣer ddula n Rebbi win ur neqbil ara Ɛisa. Awal n Ṛebbi isefham-aɣ-d belli ḥedd ur gezmir yeɛni ad iruḥ ɣer lǧennet akken yeqqar lqran ma yella ur gekcim ara s yisem n Ɛisa s laman n Ṛebbi ma akked Ɛisa. Mačči d win i d-iqqaren a Sidi a Sidi ara ikecmen ɣer ddewla n Rebbi, walakin d win ixeddmen lebɣi, lebɣi-inu, i d-yeqqar Sidi Rebbi. Ihi lebɣi n Rebbi yettefk fell-aɣ, fell-awen, ad tamnem s Sidna Ɛisa, win s ara tettwasellkem si ddunit-a alamma d laxert. Ɛisa yenna-d, Aql-i yid-wen

Iḍ-agi, teslam akken Ṛebbi i ttḥunnu ɣef tilawin akken i d-ixdem yirgazen, ulac lxilaf gar-asen. Ibɣa ad aɣ-isellek akk, ad aɣ-iqabel deg lǧennet. Tlayut tektabt bɣiɣ ad ceggɛeɣ i tilawin ara yeketben isem-is Aimé de Dieu. Tla yiwet tektabt nniḍen ara ceggɛeɣ yirgazen diɣen, d imeslayen n ṣṣebber seg wawal Ṛebbi i wid illuẓen yeffuden ɣef lḥeqq Ṛebbi d lɛafu-ines.